Helo a chroeso i Sesiwn Sul. Dyn ni nôl am raglen arall gyda fi, Evan Fakelough.
A fi, Griff Roberts. Am y ddwyawr nesaf, mae gennym ni lwythi ar eich cyfer chi, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n aros gyda ni. Evan, wyt ti'n moyn rhoi uh, bach o esboniad am beth sydd gyda ni i ddod? Uh, Ni'n ni, ni cael Harry nôl, wrth gwrs y King gyflwynydd, sydd ddim wedi bod yeah. mlaen ers i ni ddechrau ym mis awst, efe? Uh, yeah, mis haws neu mis Medi, rhywle o gwmpas yr amser yna. So mae hwnna'n gyffroes iawn. Bydd e um, yn dod nôl. A hefyd, ni wedi adfanso uh, wythnos yma. Ni wedi symud ymlaen o Skype. A ni nawr ar Zoom. Mae'n bach yn gyfnod. Technolegol iawn fan hyn. Ie. Yeah. Mae, mae e...
Ni'n gobeithio bod hyn yn gweithio yn well na yeah. diwethaf. Mi'n gweithio fod yn symud ymlaen. Croesi bysedd, ond ie, uh, yeah, felly uh, newch yn siŵr bod chi'n aros gyda ni am y ddwyawr nesaf i wrando y gerddoriaeth orau a gwrando ar y sgyrsiau mwyaf difyr. Mae'n awr yn amser am y pwnc llosg. Hore! Hore!
Ie. Yeah.
bach mwy o enthusiasm, please, Evan. Hooray! Fi'n teimlo fel ni angen bach o, um, fel, fel uh, jingle am y pwnc los. Ni byth di cael jingle am y pwnc los. Na, ond o'n ni gael un, fi'n cytuno yn llwyr. Uh, jingle, jingle, little star. Na, na.
How, na. Pwnc losg. Okay. Griffa Evan yn dadlau am dim byd.
Dim byd.
okay, beth yw'r pwnc llosg? Wow.
uh, So'r pwnc llosg wrth yma, syniad efo ni hwn, fi ddim yn cymryd y credit am hwn, peidiwch meddwl mai fi oedd ti dod lan gyda hwn, yw um, Samun versus Scampy. Ww. Achos, uh, wythnos diwetha, oce, okay, controversial opinions, wythnos diwetha nes i trio Sam yn y tro cyntaf. so sue me. Um,
Beth? Ie, yeah, fi'n gwybod.
Am y tro cyntaf erioed, ydych chi'n diwethaf? Fi'n meddwl, sdim cof dy fi o erioed bita salmon cyn wythnos diwetha. Salmon yw'r like, bwyd mwyaf iachus mas yna. Fi was yn teimlo, pryd ti'n googlo fel bwydydd iachus, ti'n llawn protein, llawn pethau dal, fel mae salmon yeah. wastad yn dod lan. ie, yeah, fi ddim yn googlo bwyd iachus sy'n llawn protein a llawn pethau da, so byddwn fi ddim yn gwybod i fod yn onest. E, ond, Efan, ys gen ti farn... Wel, fi'n cymryd bod ti newydd sort of rhoi gwybod i ni beth yw dy farn di, ond ys gen ti farn cryf am y pwnc yma? Um, Mae'n dibynnu ar y mood, really. um, Wel, salmon bys well i fi cael salmon yn fwy aml, achos mae'n well i ti, a mae'n eithaf teimlo'n dda. A mae'n sy'n blas anyway, fi'n rhaid hoffi salmon. Ond mae scampi'n rili really neis, fi'n hoffi scampi a chips. Fi'n hoffi mynd i fel, fel bwyty a cael scampi, chips a mushy peas. Mm. A maen nhw'n rhoi fel cream na i ti, sy'n really neis. okay.
Um, fi'n hoffi scampi oherwydd mae'n flasus. Um, dyna yw really yr unig farn fi'n gallu dweud sy'n gen i am y pwnc yma. O'i bai, nes i tra salmon, oedd e'n neis, oedd e'n just yn blas i fel fish. Sa'n gwybod beth arall fi'n disgwyl iddo fras i fel i fod yn onest, ond um, yeah, oedd e'n ffain.
Os well ti salmon so, yeah. neu scampi? Ww, bydde fi ddim yn gallu ateb y cwestiwn yna. Ddim eisiau offendio unrhyw un. Uh, fi'n mynd i aros yn neutral ar y pwnc yma. Waw, mae'n Ni'n eitha neutral. Sa'n credu bod ni wedi dadle digon, ond dyna ni. Dyna Na, podcast. Newn ni greu'n really dadleuol wythnos nesaf. Ie. Yeah.
Anyway, chi wedi bod yn gwrando i fi a Griff hyn hyn, ond mae rhywun arall newydd ymuno ar galwad Zoom. Pwy yw hyn?

Mae wedi bod yn spa. A obviously, mae e dan um, amgylchiadau tipyn yn wahanol, ond mae'n neis iawn cael ti nôl fan hyn ar y raglen, Harry. Ydyn, uh, mae'r... Um, Sa'i di wneud sesiwn syl trwy uh, recordio Zoom o'r blaen. Na, so mae'n eithaf wahanol. mae'n brofi dithaf random. Dyma, dim ond ail tro ni'n neud e fel hyn, felly mae'n mae e newydd i ni hefyd. So, ni'n gobeithio bod e'n gweithio. Croeso bysedd. o leia, mae ma, ma lleisiau yn cael ei uh,

Oh, gormod. Lot o oh. waith. a hefyd lot o dim byd. Um, er symud allan, uh, dwi wedi ffeindio bod uh, mae bywyd prifysgol um, yn eitha diflas. Um, pan dych chi wedi symud allan a ti wedi setlo, um, mae mae'r ans, uh, ma ansawdd o waith mae rhaid i chi wneud yn y Prifysgol eleni yn wahanol i'r flwyddyn cyntaf nes i flwyddyn diwetha mor wahanol a dwi'n siŵr blwyddyn nesaf bydd hynny'n uh, cynnydd i fyd. Uh, so lot o waith, um, lot o bod yn brysur, ond lot o hwyl hefyd yng nghanol um, y stres a'r yeah. um, deadlines, lot o nosweithi allan yn Caerdydd, uh, lot o um, morning after hangovers. Uh, ac, um, yeah, ond lot o hoel. Um, a dwi'n siŵr mi, mi fydd hynny'n uh, cael ei cario ymlaen bydd yn nesaf fyd. Ond, um, yeah. yeah, brysur, brysur, brysur yw i. Yeah. A, a nawr, well, dwi'n stopio. Sydd mor, mor odd. Ie yeah, mae e'n really odd. A ni wedi gorffen ysgol hefyd yn amlwg, so mae hwnna'n odd hefyd. Mae jyst i gyd yn odd iawn. Ond, o oh wel, dyna yw'r sefyllfa rydyn ni ynddi, a mae eisiau ni just adapto i'r sefyllfa. Ydy. A, a dwi'n credu mae, mae pawb ar hyn o bryd, um, wel, mae mwyafrif ohono ni wedi uh, adaptio yn eitha, yn eitha dda i, i beth sydd wedi cael yeah. ei cynnig gan um, y llywodraeth a, a beth sy'n cael ei cynnig gan uh, tymod fel um, Tesco's maen nhw'n wneud ar hyn o bryd ac yeah. um, dyna pethau fel yna be, be mae pobl a'r cymni yma yn, yn implemento nawr i um, stopio'r uh, spread o'r, or virus yma sydd yn poen yn y byn ôl. Ie, yeah, pendant.
A os ydych chi dal yn mynd mas, peidiwch, aroswch adre, please. Ie, yeah, aroswch adre.
Ie. Yeah. Na'r, um, na moto yn dweud.

Tua o gwmpas uh, ebryll mai dwi'n credu, uh, na, nath y sioe ddechrau da i fyna gael at. Tua ddwy blynedd yn ôl, tua ddwy blynedd dwi'n credu. Mae'r sioe wedi yeah. bod... Oh, bydd eisiau ni, eisiau ni ofyn i Einydd am y dyddiad uh, uh, yn union, a wedyn gallwn ni cael parti penblwydd, sesiwn syl. Gwych, virtual parties, fi'n hoffi'r uh,

Pa fath o gacen? Um, pa fath o gacen bydde ti'n neud? So, Fi'n eitha... ti y dewis o unrhyw fath yn y byd. Fi'n eitha hoffi lemon cake, ond fi hefyd yn hoffi carrot cake. Mm, Diddorol. Be amdano ti, Harry? Um, mae rhaid i fi angytuno'n gwbl da y ddewis Evan. Um, beth yw'r pwynt yn carrot cake? Savoury and sweet. Just un neu'r exactly. ddau. Exactly. Both worlds. Ah, okay, chwarae teg. Chwarae teg Um, wastad, uh, cacau siocled. Pob tro. Ie, yeah, mae'n there's that. Fi efo'n hoffi coffee cake. Mae'n ddewis eitha amhoblogaeth, ond mae'n dweud neis. Mm. Be? Mae'n bourgeois iawn. Ydy, ydy. Wel, mae'n just yn sgrifio fi, really. Ys caffeine ynddo fe? Ie, yeah, Maxwell Coffee ynddo fe. Huh. Oh, chwarae teg. So Dwi'n gwybod ti'n gallu fel, mynd yn buzzed off coffee cake, ond it's an actual coffee, ynddo fe. Oh, gosh.
Dwi'n dyma fi, mae cwarae ti'n gwneud ni, guys. Ie, yeah, ti'n gwybod. Wel, yn America, mae gen nhw rhywbeth o'r enw coffee cake, ond dim actually coffee ynddo fe, ti just fod bwyta fe gyda coffee. Ond

uh, dechrau hoffi te, ond uh, coffi i fi bob tro.
Yna, coffi yw'r uh, god tir. Yeah, coffi, yna coffi am yr egni mae'n rhaid ti, neu coffi achos fel... Am y blas, am yr egni, am... Um, Sa'n siŵr, jyst i fod yn cool, ti'n gwybod fel fi'n yfed coffi. Mae'n fi'n cool. Mae pawb yn fan efe coffi nawr, Griff, achos ti'n efe coffi. Ie, yeah, exactly.
Yeah. Pobl yn trio bod fel fi, efe coffi. Wel, sa'n gyd fi'n neud, really. Griff newydd mynd lawr star a gweddi ar ei deulu iddyn nhw fod yn dawel, chos ni'n trio recordio raglen am star. A maen nhw dal yn siarad lawr llawr. Sa'n gwybod os ydych chi'n gallu clywed nhw ar y raglen, ond fi'n gallu clywed nhw fan hyn. Maen nhw'n bod yn really annoying.
Yr ffordd oh. ffordd newydd o'r cordo. Yeah. Yw, uh... Ti'n gwybod, dyna beth mae teuluoedd yn neud gore, mynd ar nerfs ti. Yn ewedig yw'r yn ystod yr adeg ma. Ie, ie. Os falle ti bod yn y prifysgol neu adre, Harry? Oh,
oh cwestiwn anodd. Um, dwi wedi rhaid y mwynhau um, yr annibyniaeth uh, o da fi yn, yn y prifysgol. Yn ewedig um, ystafell hunan, uh, gegin hunan, uh, y lle a, a nes i gael o'n unan, ti'n modd? Um, ac erbyn tua hanner ffordd trwy, uh, trwy dachwedd, o'n i fel, dyma lle dwi'n byw nawr, a mae'n, oedd y mor um, weird, uh, o'n i'n teimlo mor cyfforddus yn, yn lle hollol dieithyn, ti'n modd? Um, ond, oh,

yn Nghaerdydd, ti'n modd. Um, yeah. So ie, yeah, dwi'n credu mae'r ddau yn cael um, y pros a mae'r ddau yn cael y cons, ond um, sa'n siŵr allai ddewis y lle gorau. Ond... Ie, yeah, mae'n anfeg o'n teg. Sawl pwynt yeah.
mae'n anodd?
Cael.

Fi yeah, actually, oh yeah. Fi'n cofio hwn. A nes ti trio talu yn y siop gyda Scottish money, a oedd y pobl ddim yn credu ti bod ti actually'n cael dynyddio fe. Non Scottish money?
Be? Yeah, like... Yeah, mae gen i rhywbeth banknotes gwahanol i ni. No way.
Ni'n gwybod bod Scottish money yn bodoli nes i fi fynd na. A mae dyn nhw stuff yeah. nhw. Pam nag yw Cymru ddim yn cael banknotes Cymraeg? Like, Yeah. Like, oedd roi gorfod well, oedd yr, um, oedd y gweithwyr yn y McCalls yn Rhyfelen ddim yn meddwl bod Scottish Money yn yn gallu cael ei ffynyddio. Na, o'n i'n meddwl bod nhw ddim.
Ond nes nhw gymryd e eventually. O nhw, och.

Mae nhw basically fel just yr un peth. O, fel posh. Just brand gwahanol. Fel chi'n gwybod, pob nos iau am 8 o'r gloch, mae trigolion y Deyrnas Unedig yn sefyll allan o'u tai ac yn clepo gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a gweithwyr hanfodol yr economi. Bechgyn, a chi mas, uh, dydd o'r blaen i clepo? Wrth gwrs, wrth gwrs bod ni. uh, mae teimlad mor um, emosiynol yn, yn, tymod, yn sefyll allan um, yn y stryd neu allan o'r ffenestr yn clywed y claps yma. Mae jyst mor, um, tymod, teimlad goosebumps. Mae mor, yeah. mor special. Mae'n wych. Fi'n credu, um, mae pawb yn gweiddi, maen nhw'n wwpo a maen nhw'n taro drums ac yn, um, maen nhw'n offer yna a stuff, a maen nhw'n dangos yr, um, yr enthusiasm sydd dan nhw, a pa mor ddiolchgar mae pobl i, gwasana, i uh, gweithwyr y gwasanaeth iechyd gwladol. A mae'n rhywbeth mor arloesol sydd o'n ni. Sym lot o wledydd a gwasanaeth iechyd gwladol, a ni mor lwcus i gael rhywbeth mor bwysig.
Ydy, ie. A'r ffaith bod fel um, wlad, bod ni wedi dod at ei gilydd fel cymuned, uh, yn rhywbeth mor, um, allan ni ddweud, allan ni bod yn really proud ohono, um, o, oherwydd bod be, 66 uh, mil o bobl, um, dwi'n credu sydd, sydd yn y ddeyrnas yn miliwn, 66 yes. miliwn bobl sy'n byw yn y ddeyrnas unedig, um, yn ddod at y gilydd ac yn, ac yn clapio uh, gyda gilydd yn unison. A'r yeah. ffaith bod ni'n gwneud na, jyst mor mor special, dwi'n credu. Ie, yeah, mae'n wych. Hmm. A fi'n credu, mae rhywbeth da sydd wedi dod o hyn, tywed, yn, yng nghanol y tywyllwch yw bod yeah. cymdeithas, fel, fel, fel y ti'n dweud, wedi dod at ei gilydd a yn dilyn y rheolau a helpu ei gilydd allan a mae'n dangos y gorau mewn bobl a fi'n credu bod lot o bobl yn dechrau ffeindio beth yw ei um, blaenoriaethau eto. mae'n byd sydd wedi mynd yn ranedig iawn ac falle yn canolbwyntio gormod ar ennill arian. Ie, yeah, cytuno mewn llwyr. Um, genuine. Um, nes i, um, fel ddwy, nes i mynd allan a, a neu bach o siop ar gyfer uh, fy nan, uh, sydd, sydd yn sal, so allu ddim um, adael i thi a beth bynnag. Ond um, nes i ddim gweld mwy na, falle, 20 ceir ar, ar, ar, y, wow, yeah. ar fel. A, a mae hwnna'n be, uh, deg munud o'n hi. So, so mae lot, mae ma bach o distance rhwng, rhwng ni a, a ni nan, ond um, 20 car, lle byddai wastad yeah. yn gweld, tua 100. A yeah. i fod yn oes, fi wow. wedi mwynhau mynd am dro pob dydd. Fi wedi sicrhau bod fi wedi mynd am dro pob un diwrnod. A mae'n dda gweld pobl o bellter. So, mae'n sari bod yn mynd yn agos i bobl. Mae'n dda gweld pobl a pobl yn gwenu a pobl jyst yn ymddangos yn fwy neis ac yn fwy ymlaciedig, yn mynd i cael bach mwy o gwsg.
Ie. Pawb cael y cyfle nawr i um, catch lan yn dyn nhw, ar yeah. be mae, mae nhw ddim weithiau yn cael, yn cael yr amser yn neud, so falle gorffen y, y, y cyfres ti bod yn gwylio neu'r neu llyfr neu yeah. um, Pam wedi ymddiddori yn ei diddordebau eto? A mae'n yeah, gwybod, ti'n meddwl bod... Ie. Yeah. Poeni am stres gwaith. Ie.
Yeah.
Oh, Wel, nid yw'r rhai sydd sydd yn dal yn cael deadlines ar diwedd Ebrill, ond, you know, I'm not sour. yeah, was I gen i waith ar Google Classroom. Mae'r ffôn yn joio defnyddio'r Google Classroom yna. Braidd yn ormodol, os ti'n gofyn i fi. yeah. So felly, chi boys yn cael gwaith i wneud dros um, y spel yma, uh, o'r ysgol? Ydyn.

Dyw, dyw cysylltu dros... Uh, dyw cysylltu ar-lein ddim yr un peth a cysylltu mewn person. So fi'n nes yn colli pobl. Ond ar y llaw arall, mae'n bwysig i ffeisau mae pobl yn aml, a, a ffordd mae technoleg wedi dod ymlaen yn y cyfnod yma, mae pobl wedi dysgu sut i ddefnyddio pethau fel Zoom, fel ni'n cyflwyno raglen radio yn stafell yeah. gwely. Like, beth? Mae mor cool. Mae nain fi wedi uh, dysgu sut i ddefnyddio FaceTime, which o fi beth yn meddwl byddai'n digwydd, ond mae wedi, so mae'n yna bach o miracle. Ie, yeah, wir.
Mae yna mor special bod ni, bo, ie, yeah, jyst teimlad o'r cymuned na, bod ni gyd wedi dod at ei gilydd i trio, um, o'n i'n goroesi'r um, mm. yr amseroedd dywyll yma, um, a bod ni gyd wedi dod at ei gilydd yn rhywbeth mor um, inspiring, dwi'n credu, yeah. yw'r gair. Felly ni wedi cyrraedd diwedd yr awr gyntaf ar sesiwn syl. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gyda ni am yr awr gyntaf, a os ydych chi wedi, yna mae gen ni awr arall ar eich cyfer chi, felly gwnewch yn siŵr bod chi'n aros yma ar uh, GTFN. Ni'n mynd i fynd at newyddion nawr, ond byddwn ni'n ôl wedyn gyda mwy ar eich cyfer chi. Gan gynnwys y gym. Y gym newydd. Ie, yeah. yeah, gym gwahanol. Os ydych chi'n chi session seal OGs, byddwch chi'n cofio'r gym yma. Ond um, os na, yna mae hwn yn mynd i fod yn gyffroes, achos mae'n wahanol i'r un fi a Evan Bluff yn neud, so mae'n exciting iawn. Aroswch gyda ni. Gyffroes. Croeso nôl i'r ail awr ar sesiwn syl, ni dros hanner ffordd trwy. Amser oh. yn hedfan. Ni, mae dyn ni llwyth ar eich cyfyrchu yn yr ail awr, llwyth o uh, gemau, wel, tri gem, tri ni'n mynd i chwarae fe, ie? Ie.
Wel, un gem tair gwaith. un gem tair gwaith, a gallech chi chwarae gyda ni adre os chi... Ie, yeah, croeso chi gyd chwarae, a gallech chi um, anfon eich sgôr i ni.

yn creu gêm ma o'r enw Gair y Can neu Eiriau Gwan. Uh, felly, y pwynt y gêm yw bod uh, bydd Evan heddiw, fel um, yr host with the most, yn uh, ddarlledu um, pedwar rownd o, uh, o fewn y rownd mae uh, un llinell o gan a mae un llinell mae wedi greu lan. Uh, felly mae rhaid i fi a Griff fel tîm uh, uh, dod ati i gweithio allan pa un, uh, pa llinell mae Griff, mae Efa wedi creu lan, a pa llinell uh, yw'r llinell o'r gan. Mae fe bach yn complicated, ond, ond wrth i ni uh, cychwyn a uh, byn i ffain. Yeah. So ti eisiau fi dweud enw y gan a pwy mae gan yn gyntaf? Uh, felly, os ni'n dechrau da, uh, dweud y llunellau, uh, heb...
Heb dweud pwy yw e. Ie, a wedyn fe, um, fe rhaid fi, fi a Griff wedyn, um, ffeindio allan pwy sy, uh, pa un o'r okay, yw'r okay. yw, llunellau yw'r un o'r gan. Stuff. Okay, so llunell gyntaf yw brwydro nawr am amser maith. A'r ail llunell yw a'r brwydr hyn sy'n para am flynyddoedd maith. Ww.
Ww, maen nhw'n debyg. Chys fi, chys fi um, ail ddweud nhw? Ie, yeah, please.
Yeah, please.
Brwydro nawr am amser maith, a'r brwydr yeah. hen sy'n para am flynyddoedd maith.
Dwi'n credu mae'r ail un yn, swn, yn swnio bach mwy fel gan.

Chwilio i... am esgus i fod yn ddrwg. Chwilio i beth. Oh, dwi'n meddwl... Ti'n gwybod y gan, Harry? Os...
Na, dim clem. Ond os... Mae ma, ma cyneuon Gymraeg bach mwy uplifting, dwi'n credu. Bach mwy um, positif na, na geiriau Saesneg. Felly, na i mynd am um, opsiwn 2 to. Okay.
Fe Fi eisiau'n gwybod, mae hwn yw, mae'n dod o um, y gan signo gola gan Gwilym, ti'n chwilio am esgus i fod yn ddrwg. Oh, no.
Oh, cywir. Oh, Felly, Griff dau, Harry dim. Ie. Oh, god.
Na fo yn Gwilym fan fan hyn.
Sorry, Gwilym. Rhi nesa. Um, da ni gyd yn rhedeg fel rhyw lygod mawr. Oh, A ni'n okay. arall yw, da ni gyd am gerdded fel cathod y wawr. Gwybod hyn, gwybod hyn. Beth yw ateb? Ie, a fi. Ie. Beth chi'n dweud?
Barod?
Sif.
Un. Un. Un. Cywir.
Cywir. Se bon a fi. Ie, oce. Love it.
Mae'r un ôl o gen i, ond sa'n siŵr sef i fod gofod beth yw'r ateb cywir, ond na dweud enw i. Um, yn chwalu pob un hwyr, a wedyn yeah. yn codi gyda'r hael.

Da iawn.
Re!
Dwi'n adael am chwe mis arall nawr.
Felly, yn rownd diwethaf y cwiz, nath uh, Griff sgorio pedwar a nath Harry sgorio dau. A nawr mae'n tro fi a Griff i gystadlu yn erbyn i'n gilydd. Felly, ydy Griff yn mynd i yeah. cael marci llawn unwaith eto, neu ydw i'n gallu curo fe? Gawn ni weld, gawn ni weld.
Right, boys, ti'n cofio rheolau? Iaha. Ydyn.
Gwych, na mi ddechrau te. Uh, felly, rhwng cyntaf gair can y eiriau gwan, y llinell cynta yw. Dwy ti byth yn weld y ti a'r ti tu ôl i fi? Neu, ti yn dy gynefin a ti'n wrth dy fodd?
Uh, okay. Ni'n mynd am rif dau. Ia, fi. Ia.
Ie, yeah, ti'n siŵr? Ie.
Yeah. Ie. Yeah, final, final answer? Ie.
Yeah. Wyt ti'n sicr? Pendant.
Ydw.
Oce.
Da iawn, boys, ie, yeah, ateb cywir. Um, Mae'r ma llinell ti yn dig yn efn a ti'n wrth dyfodd o gan gei ban gan y bandana. Uh, oh, ie. Yeah.
O'n i'n teimlo, o'n i'n gwybod bod fi'n gywir am, o'n i'n ddim yn cofio ble oedd yn dod, ond ie nawr. Ar y dig, right, one all, one all yw'r sgwr ar hyn o bryd. Felly, round 2. Y llinell gyntaf yw, mae pawb yn dysgu mewn amser, neu gall unrhyw ddysgu yr hyn am amser.
Rhyf un, fi'n dweud. Rhyf un?
Ie, yeah, fi'n dweud rhyf un hefyd.
Siwr? Ie. Yeah.
Ie. Yeah.
Cywir, da iawn. Mae uh, llinell, mae pawb yn dysgu mewn amser uh, o gan boddi breuddwydion gan Candelas.

Mae hyn yn anodd. Mm. Mae hyn, mae hyn bach yn... Uh... So, ti'n mynd i fi ar adrodd nhw, just in case? Ie. Yeah. Ie, yeah, ie. Yeah, llinell cynta yw um, teimlo gwres dy gariad. A'r all llinell yw mae'r gwres yn dy gorff yn grif. Oce.
Okay. Fi'n mynd i fynd am rif un. Ie.

Ia.
Cywir!
Mae'r Yy, Ie, hwre! Oce. yy, teimlo gres dy gariad o gan Coedwig ar dan gan Bryn Fôn. O. Nad yw O, Bryn ie. Fôn yn canu, mae gres yn dy gorff yn gryf. Yy, Yym, Felly, y rownd A maen ola. nhw'n dola, chi eisiau gwneud fel y cyntaf i ateb yn gywir sy'n ennill, fel bod ni ddim yn dod yn gyfartal o gwbl. Be yna- be yna i wneud yw'r am am y rownd yma, yw os pwy bynnag sy'n gallu enwi'r gan mae'r llinell yn, yn dod. Oce. Oce.
Um, yn ennill. Iawn? Yep. Felly y llinell okay. yw, ti'n gweld dim byd. Dyna'r ateb cywir. Ond pwy sy'n ganu'r llinell na? Any, cael like, unlimited um, guesses?
Na, un, un, oh. un guess. Beth yw'r Gael clyw, please. Mae dweud eto, ti'n gweld dim byd.
Can i gael clyw? Wrth gwrs, right, uh, clyw. Uh, mae enw'r band sy'n ganu'r gan um, yn allu ti uh, uh, oh, sy'n siŵr um, enw'r band yw rhyw fath o um, ddinistr sydd, sydd yn gallu digwydd.
Tsunami. Yeah, good oh, yeah. Mae'n gallan. Am yr ail tro. Mae Griff jyst yn maestro gyda cyneuon Cymraeg. Ti wedi bod yn neud y sioe o'r hir.

Bach o hunt i ni'n neud falle. Sa'n hoffi'r hunt, ond mae chwaer fi'n hoffi'r hunt. Croesi bysedd. Croesi bysedd. Fi, fi, fi ddim yn dueddol i... Fi fel arfer yn neud hyn.
Fel arfer yn neud beth? Pub? So, fi fel arfer yn neud hyn yn ti um, cousins fi, achos maen nhw i gyd yn fel eitha bach. Ond dwi ddim yn gallu lenni. Gytun. O, oh, na.
Rhaid ti'n meddwl.
Yn dy di. Fel fi pasg blwyddyn yma, uh, yeah. falle bach mwy amlaciedig am bo, um, tymod, mae pobl ddim yn ddim mas allan yn prynu oiau pasg. Hmm, ie, mm, falle. O, mae, mae gen i fy oiau pasg i'n barod, fi'n prepared. So, oh, um...
mae Griff, ti'n meddwl, so, yeah, ti'n meddwl am hyn?
Pasg. Ie, yeah, fi'n gwybod. Wel, actually, mam sy'n wedi. Cos nath i brynu nhw pan nhw ar special offer yn Tesco.

like, I don't know, like, o'n i arfer cael loads pryn i'n fach, loads o AFS, achos o'n i, obviously, o'n i'n llai, ond nawr fi ddim yn cael gymaint, a nawr maen nhw'n para llai o amser. Ond pryn o'n i'n fach, o'n nhw arfer para nes y flwyddyn nesaf, o'n i'n cael un y mis. A wedyn... Waw. Yeah, Waw. Ti'n cael deuddeg o'i pas pan o'n ti'n fach?
Um,
Ydyn nhw. Dyna beth ti'n newydd ddweud, Evan. Na, falle ddim deuddeg. Sa'n siwr. O'n i'n cael, like, o'n i'n cael few, a o'n i'n cael, like, falle pimp mawr. O'n i'n eitha lycus. A wedyn, o'n i'n cael fel lot o rai fach. Falle ni'n cael yeah. un mis, falle ni'n cael un fel pob dwy fus neu rhywbeth. Ond rwy'n para ages. Ie.
Yeah. Ond os ma, yeah. o'n i'n cadw am ages fel Snickers neu rhywbeth, o'n i ddim really eisiau.
Falle ni'n cadw rhywun weitha am y, am y ôl andra. O, so ni'n dechrau gyda ni'n gweithio, fi'n meddwl. Wedyn mae rhywbeth i edrych mlaen i. Ie.
Ar y diwedd, nice. Ond wedyn mae'n bwyta siocled yn dod yn fwy o cho. Fi'n credu mae'r um, y siom mwyaf i erioed wedi cael yw um, cwbl o flynyddoedd yn ôl ges i Ferrero Rocher Easter egg. A o'n i'n meddwl, mae hwn yn mynd i fod y peth neisa erioed. A then such a letdown. Oedd e?
Oedd, o'n i braidd yn gallu bita'r holl beth, achos oedd e just mor felus. Nes i bita'r holl beth, peidiwch â phoeni. Ond, um, dim ond just. Ond ie, yeah, wastad yn meddwl, pryn i'n iau, bydde caramel, um, bydde caramel Easter egg yn fel llawn caramel. O'n i'n gutted, yeah. nes i ffindio mas yeah.
ddim.
O'n i'n meddwl hwnna, o'r flan. Ond, um, o'n i hefyd, uh, o, oh, blwyddyn diwetha ges i Reese's Easter egg, oedd hwnna'n neis. Reese's?
Ie, yeah, oh, fel y um, peanut butter oh.
cups. Ie, yeah, oedd hwnna'n neis. Mae Griff yn caru Reese's. Ydw.
Ydw.
Felly blwyddyn yma, boys.
Blwyddyn yma, beth yw'ch um, unrhyw traddiadau dych chi'n uh, tueddol o wneud? Dim, dim really, na. Um, fi'n fel arfer adre, fel gyda just teulu fi am y Pasg, so mae'n eitha weird blwyddyn yma anyway. Ond um, na, dim byd really. Yn dweud ti, Evan? Na, dim byd really. O'n i arfer yn mynd i'r capel pryn ni'n iau. Falle na yeah. gwylio uh, fersiwn fel teledu o'r capel, chos nhw'n gwneud hwnna, dyn nhw. Falle, yeah.
falle, falle na wylio hwnna.
um,
nice. Uh, ni ddim really neud lot. I guess mae ma pasg fyna, mae'n cael y oia pasg a wedyn ti jyst yn mynd ymlaen gyda dy fywyd. Weithio, bydd yeah. ni'n probably mynd i weld mam gi neu rhywbeth. Ond yeah. ni'n methu neud hwnna.
Felly, na ni FaceTime o.
Na ni recordio'r raglen.
Ie. Union. Byddwn ni'n cael Easter special oedd nos nesaf. Bydd rhaid, ie.
Ie, bydd.
A nhw'n ni fwyta o ie pasg yn fyw ar yr awyr.

Sgen i... Beth, sori? Sgen ti o'i past ti eto? Nac oes. Wel, falle bod mam a dad i'n prynu nhw, ond sa'i di gweld nhw. So. Pam bod pawb mor underprepared? Fi wedi cael o'i past gers fel mis.
Waw. Iwan Dig, bain am fi hwnna, hi oedd ti prynu nhw. Ond still. Felly, Yn ystod y cyfnod yma o ansicrwydd a hunan ynysiaeth, mae llawer o bobl wedi troi at y we fel ffynhonnell o addysg. Bechgyn, ydych chi wedi gwneud unrhyw gwersi ar-lein neu rhywbeth? Ydw, ie. Yeah.
Mae'r unig ffordd ar hyn o'r bryd allai cyfathrebu da dyn tutors yn, yn y prifysgol yw naill ai trwy um, Google Hangouts sydd yn wych, um, neu Zoom, sydd yn yr un mor, ti'n modd, mae'n ma ffordd rili really effeithiol o, o cadw'r uh, lefel o, o cyfathrebiad rhwng, rhwng ni a'r, ar, um, neu'r tutors a'r, ar myfyrwyr um, yn, yn afon uchel, ti'n modd, um, sydd yn really, really good. Um, ond yn amlwg, os, os mae'r wifi yn chwarae lan, mae... yeah. um, mae'n ma, ma tueddol o glitio hanner ffordd trwy yeah. sgwrs pwysig a rhaid dechrau to, sy'n sy bach yn annoying. Ond... Um, yeah, dyna'r downside. A fi'n cael bod wifi pawb yn chwarae lan yn ddiweddar, achos bod jyst pawb yn defnyddio fe trwy amser. Ydy, ie. Yeah.
So beth yn yr ysgol, ysgan, ysgan chi rhyw fath o um, wefan neu um, ffordd o, o cyfathrebu da'r athrawon? Um, yeah, ni'n defnyddio Google Classroom eitha lot. So, uh, mae athrawon yn okay. gallu gosod tasks i ni, a ni'n gallu upload o gwaith ni a anfon negeseuon at nhw i ofyn am help a stuff. So, yeah, ni en, mae dal lot o gyfathrebu rhwng yr ysgol a um, ni.
oherwydd mae lot o pobl, dwi'n credu nawr, yn meddwl bod oherwydd does dim ysgol,

ran, um, bod um, cymdeithas mynd i gael ei rannu, achos, wel, blynyddoedd ysgol, mae'n ma mynd i fod y plant sy'n actually gweithio yn y cyfnod yma a gwella hi'n, a mae'n fod, mae'n mynd i fod y plant sydd ddim yn ei unrhyw beth, a mae'n mynd i fod gap mawr rhwng nhw. O ti, ie, yeah, dwi'n credu mae ma, ma, um, uh, rhyw fath o uh, danger yn hynna, mm. bod bydd lot o pobl, um, y rhai sydd sy ddim efallai mor uh, motivated yn, yn neud gwaith a pobl eraill a, a, ac yn mwy motivated yn, yn yr ysgol yn enwedig um, dwi'n gwybod mae fy cyfnither i uh, mae'n mae casau yn ei gwaith ond pan mae ma rhaid iddo fo yn yr ysgol mae'n ma gwych a, a mae'n yeah. a dwi'n credu cymryd y uh, uh, um, hynna i ffyrdd o, o pobl ifanc uh, yn gallu bod yn, yn rhywbeth eitha wael. Ie, yeah, newidio.
Yeah. Beth, yw, beth yw Google Hangouts? Ydy clywed am Google Hangouts o'r blaen? Bach fel Zoom. Uh, felly mae fe bach mwy... Um, mae Zoom yn, yn yw'r un gorau dwi wedi cael, uh, neu dwi wedi wneud um, yeah. ar hyn o bryd, ond uh, mae Google Hangouts yn yr un peth a hwn, really, ond just gyda Google. O'i flaen. A'r logo yn fawr yn, yn y cornel.
Falle tri yma. Nes i, fi di um, rhoi mam yn i gwrs uh, biocemeg ar edX gan Harvard.
Wow.
a dda am ddim, a nes uh, athro bioleg dweud wrth fi i wneud e, felly, ie, yeah, dyna fe fod yn wow. ddiddorol.
Uh, Nes i ddechrau uh, dysgu Almeineg ar fy ffôn ddoe?

Anyway. Felly, um, o'n i jyst yn trafod yn ystod y gan diwetha um, bod mae'r amser yma mor effeithiol i, i catch lan ar, ar y cyfres dych chi bod, neu dych chi moyn eisiau gwylio. Felly, boys, unrhyw, unrhyw um, awgrymiadau i'r uh, gwrandawyr am beth i wylio? Ww, uh, Evan, cer ti gynta. Dwi wastad yn teimlo fel gyda ti good recommendations am, rang, am raglenni a stuff. oh, diolch Griff.
Um, fi wedi bod yn gwylio Peaky Blinders yn ddiweddar. A mae e'n nice. wych. Mae e'n mor dda. Fi wedi gwylio'r cyfres gyntaf, so wedi gweld yr ail un eto. Ond mae oh. mor dda. Byddwn ni'n argymell hynny. Yn wedig os... Dwi ddim i bawb, ond os ydych chi diddordeb mewn fatha hanes a... Hyd yn oed os dim diddordeb mewn hanes ydych chi, mae pawb, mae pawb sy'n gwylio fe yn dieddol o hofio. E. Dim yn un person fi'n gwybod sy'n gwylio fe sydd ddim yn hoffi e. Felly, mae'n mae, mae e'n dda iawn. Um, fi hefyd wedi bod yn binjo Grey's Anatomy yn ddiweddar, yn fawr iawn. Fi wedi... Wow. fi hefyd wedi dechrau gwylio, o'n i eisiau gwylio rhywbeth bach mwy light-hearted, achos fi wedi bod yn gwylio Peaky Blinders a Grey's Anatomy, a maen ma nhw'n dwys iawn, yn aml. Mae lot o fel marwolaeth a stuff. Felly o'n i eisiau gwylio bach o gomedi fel Cymru'r Gwely a stuff. Felly nes i ddechrau The Community ar Netflix. O, oh, mae'r Community yn wych. Ie, ti'n gweld e?
Ie, nid, yr holl cyfres, ond dwi wedi weld bach o'r, or penodau. Ie, yeah, fi wedi gweld y tri episod cynta, a fi'n really mwynhau e. Fi, fi mynd i, fi, mae fath o raglen yna, fi'n mynd i fod yn eitha addicted i, fi'n credu, fel friends. Ie, yeah. mae ma teimlad eitha um, uh, tebyg mm. o ran yeah. yr hwm. Ie, yeah, humor a comedy. A fi'n credu mae'n bwysig yn y adeg yma. Dim ti, Harry, ti'n bod gwylio unrhyw beth? O, uh, mae'r list yn, yn, yn endless, ond uh, un peth dwi'n meddwl mae um, byddaf yn, yn awgrymiadu, uh, awgrymu, yw um, cyfer y stori The Stranger, sydd ar hyn o bryd ar Netflix. Uh, Dwi wedi clywed pethau da iawn am hwnna. Mae cyfres, mae'r cyfres wedi cael ei um, addasu gan uh, llyfr Harlan Coben, dwi'n credu. Um, yeah.
As cael Google, quick. Uh, Harlan Coben. Yeah. Um, sydd yn nofel wych ar ben ei hun, ond mae'r cyfres ei hun yn... Oh, waw. O'n i just ar, ar really? um, jyst yn gofyn am mwy uh, ar, ôl, ar ôl pob penod. Mae cyfres o wyth penod dwi'n credu, so mae, so mae bach i wylio, ond um, yeah. mae'n ma, ma, ma wych. So, ah, os, os, os, os, uh, uh, beth arall? Um, dwi wedi cael y cyfle nawr i, i ailwylio um, Doctor Who,

Oh, nes i, um, mae pawb wedi bod yn um, cynnig uh, aw, awgrymu gwylio You. Nes i yeah. wylio'r cyfres cynta, a o'n, on, i, on i bach fel... Dwi'n gweld pam oedd pobl yn mwynhau e, yeah. ond oedd e just... Oedd rhywbeth am, da, am, da, am y cyfres, o'n i just bach yn... Um,

Ddim peth gorau rioed, mae'n very, um, mae'n very uh, bubblegum, os ti'n gwybod beth i'n meddwl. Ie.
Yeah.
Ond, mae'n dda, mae'n dda. Ti wedi gwylio You Griff? Na, sa, sa wedi gwylio Yew, a fi ddim yn bwriadu gwylio Yew i fod yn onest. Na. Um, Sa'n siŵr iawn beth fi'n ei wylio. Fi'n gwybod fi eisiau gwylio. Mae gyda mam a dad um, box set cyfan o The West Wing lawr llawr, a mae gyda fi oh, lot o ddiddordeb yeah. mewn gwleidyddiaeth America. So fi moyn gwylio hwnna, ond sa'n gwybod sut i chwarae DVDs. Uh, fi'n mynd i siŵr os oes DVD player gen i yn y tŷ. So fi'n mynd i angen mynd ar hynt am un, er mwyn trio gallu gwylio hwnna. So, yeah, croesi bysedd bod fi'n ffeindio unrhyw le. Oh, ah, fi eisiau gwylio The West Wing. Fi hefyd eisiau gwylio 24, cos mae'n fod yn amazing. A mae ma loads o box set lawr star fi eisiau gwylio. A fi hefyd eisiau gwylio loads o James Bond films, achos da di gwylio nhw mewn gymaint o amser. A o'n i'n yeah, edrych ymlaen i weld y ffilm James Bond nesa, felly fi eisiau, fi eisiau ailwylio lot. Beth yw No Time to Die yn dod? E? Rhywbeth?
Ie, ie, ie. Dyna'n gan Billie Eilish. Ie, na fe. Ond, um, Beth yw'r West Wing? Yr uh, cyfres am um, Death Row, efe? Na, am... Um, mae am arlywydd America a just staff right. ei gyd, fi'n meddwl. Ddim yn holl o siwr beth yw e, ond mae pan li fod yn really dda. Ie, yeah, na oh, cool. Lot, lot o... Um, digon i wylio. Ie, ti'n ei wylio.
Digonedd i wylio.
A os ni'n gwylio mwy, ni'n meddwl sy'n dda, newn ni neu'n siŵr bod ni'n argymell e i chi fan hyn. A Sesiwn Sul, ni'n awgrymu Sesiwn Sul, mae'n rhaglen mor dda, ie. Ie, ie.
Gwrandewch ar, uh, ar Sesiwn Sul, wythnos nesaf bydd awgrymiadau um, rhaglenni radio. So, ie. Yeah.
yeah. Ni wedi clyw... Uh, ni wedi clywed? Ni wedi cyrraedd diwedd y rhaglen. oh. oh.
Mae wedi bod yn ddwy awr hir yn dyfa, fan. Ia, ia, fi wedi blino. Fi'n gweithio bod chi wedi mwynhau gwrand ar y raglen. Ni yn sicr wedi mwynhau creu'r raglen. Mm -hmm. Diolch Harry am ddod nôl. Ni rili really wedi mwynhau cwmni ti. Diolch am cael fi nôl. Mae wedi bod yn bleser. Dwi'n gwybod, mae, mae wastad yn, yn fraint bod ar y sioe. Um, yn ymwedig o dan... Ie, yeah, a fi'n gobeithio, newn ni gael ti'n ôl eto cyn bod hir. Yn yeah. ymwedig, pe bennach chi eisiau fi, uh, dwi'n neud dim anyway, so just gwalwad a bydd yma. Ie, yeah, mae'n dda cael bach o brofiad ar y raglen.
Na, chi'ch da wneud yn wych. Dwi wedi bod yn uh, pob, pob now and again uh, pan dwi ddim yn, yn gwneud waith yn wylio Doctor Who. Uh, dwi'n uh, band ar y sioe a chi'n neud yn wych, boys, genuine. Diolch yn fawr iawn, Harry.
Diolch. Diolch yn dod Ond, um, Dwi'n siŵr na ni, sia, uh, na ni siarad yn, uh, yn gynt. Ie, yeah, na ni siarad cymhur. Yeah. Um, diolch yn fawr iawn am rando, a byn ni nôl di sydd nesa um, gyda'r Pasg. Mwynhewch eich Pasg.
Hwyl fawr.
Yeah.
Diolch, boys. Fawr.